Gathĩnja tũ- tũgathĩnjĩra arĩa kĩwanja kĩrĩa kĩhana gĩkĩ ni gaka ate tigakĩmĩetha hĩndĩ ĩyo ithe mbora ndi- ndi- tũtirĩ na mbia cia gũkagũra mbũri Ĩ, mbora cionendio ngirikĩtie

Nĩrĩke thendio nĩme rĩu kuma ndakaria three months ngĩgatiga ngĩcoka rĩngĩ. Ũratigĩra kũ? Nĩ mũrigĩti wa wĩra. Rĩu gaka nĩko ndwete ngaigua Ngai. Agĩkũyũ ma matingĩraraivu ma. Agĩkũyũ mũtingĩraraivu mũthenya kana ũmũthĩ nĩ rĩu Tuesday. Ũmũthĩ nĩ Wednesday. Ũmũthĩ nĩ nyonete andũ me wĩra take rĩo, no rĩu ũmenya kwĩ angĩ me holiday? Aa ikara hau wee. Panda hapa ukuje ukalie kiti yako. Nĩ mbura. Ndiagĩrĩirwo ngĩtatĩrwo wee wa mũthoni. Amũthoni ndwĩre andũ ma subscribe. Matiratuona. Oh. Ndĩrona ũyũ athĩna wĩ haha. Eh, me- Megũgĩũka mamĩkore na mone. Me busy busy. Me busy busy, no no marĩoka mone. Megũka meke meke kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ. Mũndũ nĩ okaga ũgakora video ĩrĩ o hau na ũka watch. Ah, tiga wana wanjirũ. Mũthoni wĩtagwo wanjirũ. Aya, nĩ njeri.

Agĩkũyũ na arĩa me US matirona gĩ. Tũtirĩ bũrũri ũmwe. Me toro. Kamũkomire andũ. Njuke tũwe mboco. Rũrĩa wĩka atĩa kairĩtu? Niĩ njeri, nĩ yonaga mũndũ na character yake. Rĩu ũgakora njeri akĩa horeri, wairimũ akĩa horeri, wanjirũ akĩa honoki. Severe wanjirũ nĩ kĩĩ nĩ tũmĩkuru. Wee, ũcihana mbaruni.

Ũtangĩmũtamura baba ũtangĩrĩa naigua rĩtwa rĩu nĩwanjirũ nĩrĩarĩ ũru biũ. Yarĩ ũru. Andũ a Ngai gũkũ matikoragwo online. Mathire wĩra. Kenya. Kĩmsiki akaunti ĩyo ĩngĩ ona ya andũ. Hebu ambie subscribe. Like. Yes. Comment. Comment. Share. Share. Na mũke marĩe mboco. Mboco. Mũndũ ũtarĩ mboco oke arĩe mboco. Mboco. Ĩĩ, rĩu tiguo. Mboco mboco. Na by the way, twa- tũ- ũngĩona tũnyamũ tũboco tũrĩa ndahandire haha, ona ndiũĩ kana nĩ twakinyĩte ngundi. Kau nĩ kaboco gaka ĩtĩkĩrie. Kaiciaraga atĩa? Tondũ hihi kana nda- ici ikĩrĩ nyingĩ mboco, ndathianga tũboco tũigana ũũ. Na nona ũrĩa ndarĩa mbeca nyingĩ na nĩ ndĩte biũ. Koguo kũrĩma to kĩrĩa, kũrĩma to. Wacha mam na ndiacirĩmĩire we. Atiga gũtũrugithia. Nĩ gũtigĩra ndarutĩra mboco ĩno. Ai! Hebu enda waambie Esther akuje. Hebu mwĩre oke. Wewe. Agĩkũyũ ma nĩ maregire kũingĩra. Ah, wewe! Tiga kũnduta gĩtambaya na nĩguo hana kĩrĩa. Kĩrĩ na yako na ndirĩ ndĩramĩnyita wega ũrĩa njũkĩrire. Nataka shuka. Gũcirĩ mama tũkanogoria. Njĩra yakwa ndĩngĩnogia. Gĩkoma nĩguo ĩheaga mũndũ stress. Nataka shuka. Tondũ rĩ- tondũ rĩu wĩgarũraga. Mami, nataka shuka. Hapana, enda ushuke mama, I'm so

yamũteithĩrĩria kuma na iria o rĩrĩa rĩiri kũhaka iria rĩu no ndawacirwo ndĩrambia rĩu nĩkĩ kĩramũgia mwathani mwana atinarĩra wanjirũ tigane na animani ũrĩu atumia a gĩcagi maikaraga kwao mũtigakĩrigwo nĩ nakũ ikaraga ũguo twarĩki mawĩra tũgoka haha centa kũrĩa mũcene Mm. Nitaambia Esther akuje. Twende eh, Mm, tawe. mm, mm. Ithie na njuĩrĩ yakwa. Mama. Ngwendia njuĩrĩ ĩno yakwa rĩu nĩtuĩkire mũrigo. Na nĩ ora nĩ nditũ ii. na ti ũguo Mm. wambaga kũmĩkĩrania ũguo Rĩu njuĩrĩ ĩno ũta- ũtamenyitĩte wambaga Mama kũmĩnyita. tata. ũkamĩbirabira handũ ũkamĩbutha rĩu hao nĩguo ũkome wega nayo nĩ njũrĩ yaku na tũndu ĩni mĩaka igana mũgwanja na ndĩrona ĩrorete nana ndakwĩra Nginya mwana ngiuga nduĩke rastafara. waku na tũndu Ndoa tuko nayo, si boss nĩ aingĩ. Kĩrĩa wĩkĩte rĩrĩ, dreadlocks rĩ, no nĩ ma- nĩ njuĩrĩ natural, nĩ andũ matamĩerewaga wega. Eh? Ndarega. Mm, Tũtirĩ Ici ndoa. ciothe maugaga atĩrĩrĩ, acio kĩrĩa maugaga atĩrĩrĩ, Mm. arĩa mekĩraga madredi macio rĩ, ni roho mwenye na kuongoza. Rĩu niĩ ndirĩ na ndoa na ndĩ mũhiku. Tubucu ndingine.

Ũrĩa ũngĩenda maica maku maikare ũikaraga. Cia gũka atĩ atĩ niĩ ũrangorire ngĩrũgarũga atĩ anga ndĩ mũini ũrambia kũnjĩra atĩ ningĩ ndige kũina kana ndige gwĩka. Hau nĩho andũ mateagĩra raini. Rĩu niĩ tondũ rĩu andũ macemania marĩ agima ĩ, nĩ mareka matigane Mũndũ aikare ũrĩa aikaraga. mũndũ aikare ũrĩa araikara. Tondũ rĩu ĩ, niĩ ũrĩa ndaikaraga maica marĩa ndaikaraga nĩmo matũmire rĩngĩ ũnyende. Ũrenda gũka kũndua Mũtumia wa mbũri nĩkĩ? Mũrenda gũthua mũtumia mũkĩgu nĩkĩ? Rĩu ĩ, andũ arĩa maraiga atĩ andũ a Madrid matirĩ ndoa-rĩ, andũ othe a Madrid mangĩrĩ single. Nyi, rĩu nĩkĩ wayani harass wa mũthoni? Ati ni mbai side ingine ufanye nini? Ndagagĩtuĩka kĩrĩa. Ũyũ nĩ akahakaga makeup. Rĩu akahaka make up ĩrĩa yothe itarĩ ndehaka nĩguo kehaka tĩa tũna ndoa korwo nĩ andũ othe mena dreadlocks me- me- wewe wacha tabia we nĩ ũiguaga Nonyonaga makĩrwa hau na ndoa na mathiaga hau tene mena madredi. Sini ũragwo maisha akĩrĩ o mako. Alafu ningĩ haya ndĩ- ndĩ- ndĩma- ndĩna drendi Rĩngĩ nĩ tuge tũragiana rĩngĩ na mũthuri rĩrĩ, tuge ta rĩu rĩngĩ gũchiti gũchiti gwake. Nĩ ndĩrendi ciakwa iratũma ime nja? Aca irĩ tiguo? Haya, tuge ta rĩngĩ mũthuri mũtumia mũthuri rĩ, nĩ areka responsibilities ciake, mũtumia ageka atĩa? Akarakara akauma. Nĩ ndĩrendi ciatũma? O mũndũ nĩ etĩkia, mũndũ etĩkia ũguo kaĩ nĩguo gũkũhana. Mimi njugaga kila kitu ni, ni oh, mwathani Ngai. Ndutige Wanjirũ. What's wrong with you? O mũndũ nĩ wĩtĩkia wake. Wetĩkia ndũrĩ ndoa ndũrĩ, wetĩkia wĩ nayo. Na force issues na maisha inaendelea. Siku hizi kwanja ora ora ora orahika we twendi.

No kũrĩ ũthiĩ akomire. Gwa Steve, gwa Steve rĩ, Steve ndiĩrĩga gũthiĩ. Ndenda style thiaga rĩrĩ. Thiaga harĩa. Etagwo atĩa? Yanzi. Hau ũguo, nĩ ũrĩa hana ma nĩ kũhũra nguo atumia. Coka ũkona ũta ũtanaruta wĩra watinda watindaga pro cinema. Mwathani anga nĩwe ekũndũra maitho.

Mm. Kĩmara anyire. Hihi akaunti ya gĩkũyũ kwĩ angĩ matare matare kwĩ angĩ ma atumia ma ma ma mendaga ya gĩkũyũ ona rĩu ngĩambia ĩno ũndũ wa gĩthũngũ kĩrĩa gĩakwa mbunge ũranjĩrie mũ India atĩ nĩndĩraria ihenya atĩ nĩndĩraria ihe- gĩthũngũ ihenya ndaiga ngai mũrungu wa Jakubu Mm, Ũrĩa ũrenda dread oke agĩre haha. Nĩ ndaihu by the way. Mũndũ wothe wĩ US, ti mũndũ wĩ Kenya. Wĩna mang'ondu. Eh, Ũrĩa wĩna tũciringi. Na gũtuĩka andũ mena mbia Kenya ĩ, nĩ ithuĩ tũtarĩ. Nĩ mũndũ athiaga harĩa hwainĩ. Hakĩrĩ o Na tari. andũ arĩa maroka kwĩke nĩ weke. Ĩĩ nĩ eke mena makiri. Nawe ũragũra tũcu tũthibinanji twa ikũmi ũkarĩ. Eh, Ĩno thĩ ya Ngai no Ngai atũiguĩrĩire. Tathiĩ na kũu. Mm. Niĩ gaka kana niko ndendaga mbe kaingĩre cukuru ngũgatwara ũguo kahana. Ĩĩni. Mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩrĩ na na kĩ, na mĩeri, na gagĩkorwo na nuthu. Twenda habu ithe ti mũndũ mũgima ũcio athiaga akomage kũu cukuru rĩu tũikara nake haha rĩ we ategũtunĩhia njuĩ rĩ gakorwo gakinya mĩaka ĩtatũ gakorwo gakinya mĩaka ĩtatũ nĩgetha rĩu gathiĩ gathiĩ play group nĩguo nguonete mboco icio ciĩ nyingĩ Gũkũ ũragia ici ciothe kana no tũrĩ nini? Icio na kĩndĩ cihũre mbisto ndĩ ika. Nĩ ici thani igĩrĩ? Ici nĩ thani cigana andũ a Ngai? No nĩ nyingĩ ici kwanja ciarugwo rĩ? Gĩcaba kĩ? Irugwo na kĩ na na na na

nĩkĩ kĩngĩkũra rĩu mboco ũkĩrĩa ona mboco no no bahati ũrarĩire andũ aingĩ matana ona arĩa marahandire cia thutha kaĩ ũraiga ũguo na ndĩna mboco mũgũnda ndĩrĩ nacio gĩcagi nĩkangi kĩrĩa mburoti ng'ima na ndĩrĩ nacio No mwaka ũyũ. Yarĩ ya thutha-rĩ, Mm. mũkaundũ rĩika ekonomĩte. Rĩu andũ arĩa mekũa nĩ andũ arĩa mahandire minji. Minji. Ta kwanza igua haihũire marenge ona ndenda ndaruta mboco icio nyambe ndute ma- makĩria maya na terere maya. Hii, terere wa- wakũrie tarĩ wa kĩũndũ. Nĩ ũkarigwo nĩ No nakĩ. rĩrĩ, Kũrĩa ũwa umuti nĩ ndũrĩ cama. Ona ndio ningera ikũũrĩa rĩa. Sijui ni kwa nini haikuwa vitamu kama hii nyingine. Kwĩna tũ tũngĩ no. No ndio ũrĩa ngĩte. Njoka njoketie thakame nĩ Nĩ mũrenda tũthondeke? ikunde. Kunde ciana nĩ ikũrĩa kunde. Tũrĩe iria. Acha kwa ici ciarĩa kunde ona ndio icamaga. Kwenda ngũre nyeni nyeni ciĩ wĩra mũgũnda wa mũthoni. Famĩlĩ yako kaigana na haha nĩ marenge merĩ marenge merĩ mathũkũma merĩ mathibinanji merĩ na terere matatũ Basi. Maya nĩ kwanja ndĩmathũire na unajua ndĩrĩte kũmamunya nĩ ũndũ wa ũguo mboco ci cithungũkĩte ũũ Ĩĩ, ciĩ rekoindi ũguo ciambataga na kĩrĩa gĩothe kĩ hau. Rĩu harĩka ũguo ndarĩkia mboco icio ciothe ndaciruta ndĩharĩrie menye kana nĩ mboco kana nĩ nyeni kana nĩ wanjirũ tũkũhanda harĩa sindio mesire mesire mũthuri wanjĩria atĩrĩ ndagĩa agĩa kana gaka akĩngora harĩa nduka-inĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũrarĩire gatũ Kairĩtu. Kaĩ nĩ njũkenete mũno nĩguo mũka nĩguo mũkarĩaga mũcene nako. Rĩu gaka gatiuma ikinya. Gatiuma harĩa ndĩ. Nĩ ti gwa njirwa rwongo. Rĩu Rĩa magarĩ. karimenya koheana mũcene. gakanyendagia kũnyendia Rĩu tũriba- tũrienda tũrienda taũ tũrienda ĩĩ we Augaga wothe, Niĩ no ndirĩ na waganu wa kũhinga. Nĩ thaa cigana kwanja ma tũikarire nja? No nĩ tũikare nĩ twakũinũka. Hĩ ũmũthĩ andia akĩgeria kũruta wĩra tene. Thaa inyanya? Thaa ici? Ĩĩ. Thaa inyanya? Thaa inyanya na nuthu. Tũthiĩ tũrĩe, ũmũthĩ ndĩrenda kũrĩa kĩ supper? Ngima? Nĩ nyeni irĩkũ icio mũndũ aranjia athondeke? Kunde. Irugagwo na kĩ na kĩ na managu. Ũtukane na materere. Materere ndũmũ. Materere ndũrona ũrĩa mahana we. Ma ndũngĩrĩa ma yani terere wona arĩkia kũruta mahũa ũũ rĩ nĩ expired ndũrĩ matirĩkaga. Ĩĩ nĩ ndarita kĩ na terere niĩ. Ndikĩna terere haha.

Ta tũkamera ũguo ndĩtũrutĩte. Rĩu ma- mana- matere marĩa mangĩ nĩmo me cama. Nyina waku mũtuĩka tũrahanda na tũrarĩma. Rĩu haha ingĩahandi ingĩarĩmire atĩa? Ndekire ũguo ngĩtumania mboco. Haya, mboco rĩ, matere maya nĩwona nĩ makũrũ mũno. Matere nĩmo mambĩrĩire. Mboco nayo yokire yambĩtĩte na kĩ? Na nona hatirĩ na ria. Rĩu na kũrĩa nĩkuo kwĩna horo. Kai. Nginya ndetigĩra gũthiĩ gũ- ona kũgera. Mũcege. Mm, Not really. Ti mecege nĩ rĩrĩ. Nĩguo tũthiĩ mũgũnda. Matara ndĩkia ina. Mũcege. Akĩra ko kĩu to ire to kira ja ngiri ne getu da kire ko kĩu. Mũcege. Akĩra kumagoro kia. Ngai. Kire ngĩenda kũgũrũka nĩ inyuĩ kũrĩa ngũrĩa. Nĩ tawa magũrũ kia. Mũcege hii hapa chini. Wewe utaandike kitambaa yangu chini.

Mwana e witũ koi. Kaĩ ta reke tuoe ndiraihu ĩno. Agĩkũyũ matirĩ raihu. Agĩkũyũ matirĩ matirĩ mathaa ma gwĩka atĩ.